Türmeden has ýaramaz. Russiýada kyn ýagdaýa düşen migrant türkmenler bize köp sorag berýär. Şol sebäpli biz siziň dykgatyňyza adam hukuklary aktiwisti Swetlana Ganuşkina bilen geçirilen söhbetdeşligiň häzir gysgaldylan görnüşini berýäris. Ol Raýat kömek komitetiniň başlygy. Komitet gaçybatalga raýatlyk, kazyýetde goranmak, lukmançylyk kömegi we bilim almak boýunça maslahat berýär. Daşary ýurtlular üçin wagtlaýyn tussaghana näme? Ol ýere kim gelýär? Ganuşkina. Daşary ýurt raýatlary üçin wagtlaýyn tussaghana deportasiýa edilýän ýa-da barlanýanlar üçin merkez. Ol ýerde uzak wagtlap galyp bilersiňiz. Aslynda, nähili bolmaly? Daşary ýurt raýaty azatlykdan mahrum edilen bolsa, möhleti gutaranda, sin ilçihana ýüz tutup, şondan soň adamyň nirä gitjekdigini anyklamaly. Ýöne bu örän seýrek edilýär. Ony deportasiýa etmek karary berilýär. Bu merkezlerde nähili şertler bar? Bize türmeden has erbetdigini köp aýtdylar. Serediň, türmede adam daşary çykyp, gezelenç edip bilýär. Merkezlerde bolsa köplenç gezelenç üçin gaty gysga wagt berilýär. Iýmit şertleri has erbet. Iň esasy zat bolsa, merkezlerde aşa köp adam bar. Bular köplenç köne türmeler, suddan öňki wagtlaýyn köne tussaghanalar. Bu, sekiz adam bolup bilýän otag. Hajathana diňe bir diwar bilen bölünýär, Ol dört tarapdan däl, diňe üç tarapdan matadan ýasalan perde bolup biler. Adamlar şeýle şertlerde saklanýar. Şol bir wagtyň özünde juda haýal proses. Kabul etmäge taýyn ýurt barmy ýa-da raýatlyk barmy diýen meseleler boýunça jogaplara garaşylýar. Elbetde, raýatlygy ýok adamlar iň erbet ýagdaýda. Mundan başga-da, adamyň özi üçin serişdesi barmy? Düzgün bolşy ýaly, köplenç beýle däl, käte öz serişdelerini hem ulanmak islemeýärler. Adamlar öz pullary bilen öýüne gitmek islemeýärlermi? Bu deportasiýany amala aşyrmak üçin býujetden serişde aslynda berilmeýär ýa-da gaty az berilýär. Mysal üçin, adam ýurduna dolanmak üçin serişdäni tapdy diýeliň. Jaň edýäris we soraýarys, Guramamyz oňa öz puluna bilet satyn alyp bilermi? Bize, Biler, ýöne konwoý esgerler üçin serişdämiz ýok diýilýär. Ol gitmäne taýyn, ýöne ol deportasiýa ediljek raýat. Biz bu ýerde hiç zat edip bilmeris. Aýdanlarymyza garamazdan, munuň Ýewropa konwensiýasynyň üçünji maddasynyň bozmagydygyny aýtmalydyryn, sebäbi ony gynamalara deňeşdirip bolýar. Dürli sebäplere görä dokumentleri bolmadyk migrantlar näme etmeli? Umuman aýdanyňda, dokument ýok, Bu iň erbet zat däl. Sebäbi, bir adamyň ýurduň raýatydygyny subut etmek mümkin bolsa, oňa yzyna gaýdyp gitmek şahadatnamasyny bermek mümkin. Çykalga bar. Iň erbet ýagdaý raýatlygy bolmadyk adamlar üçin. Olaryň hiç hili tassyklaýjy resminamasy bolup bilmez. ýagny haýsydyr bir ýurduň raýatlygyny tassyklaýan pasport. Bu merkezde oturan adamyň özi hiç zat edip bilmez. Aslynda, FSİN muny etmeli. FSİN adamy öz raýaty hökmünde kabul etmäge we ykrar etmäge taýyn bir ýurduň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaly. Eger bu beýle däl bolsa, onda bu adamyň şahsyýetini kesgitlemeli we Russiýa Federasiýasyna haýsydyr bir kanuny status üçin resminamalary tabşyrmaga degişli hukuklaryny düşünmeli. Adam erkin bolsa, kömek edip bileris. Adam türme şertlerinde bolanda, bu işi onuň üçin jogapkär edara etmeli. Watanyna sürgün edilmegi janyna howp salýan adamlar bilen näme edýärler? Bizde şeýle ýagdaý bardy. Bir adam aklawjymyzyň kömegi bilen Ýewropa kazyýetine ýüz tutdy we deportasiýa edilmegini gadagan edýän Ýewropa kazyýetinden jogap aldy. Sebäbi öýünde gynamalara, azatlykdan mahrum edilip bilinjekdigine şübhelenmäne esas bar. Mysal üçin, gaçybatalga soramak üçin ölüm jezasy bar bolsa, adam nädip Demirgazyk Koreýa zor bilen iberilip bilner? Ýok, Ýewropa kazyýeti gadagan diýýär. Ekstradisiýa etmek mümkin däl. Bu bolsa, ony deportasiýa edilenleriň merkezinde saklamana hiç hili sebäp ýok. Ýewropa kazyýetiniň gutarnykly kararyna çenli adam islendik ýagdaýda kowlup bilinmez. Emma Ýewropa kazyýetiniň bäş, alty, on ýylda jogap berip biljekdigini bilýärsiňizmi? Öýümize dolanmak isleýäris, sebäbi deportasiýa merkezlerinde bu şertlerde on ýyllap oturyp bilmeris diýip migrantlar Ýewropa kazyýetiniň ýaňky otuz dokuzynjy maddasyny ret edýärler. Kanunlarymyzda iki ýylyň içinde islendik administratiw jezanyň ýerine ýetirmelidigini örän aýdyň aýdylýar. Eger jeza iki ýylyň içinde ýerine ýetirilmedik bolsa, bu çäklendirmeleriň möhletiniň gutarandygyny aňladýar. Ine, mesele şol ýerde gutarýar. Elbetde, bu düýbünden bikanun we adamlary öz karary bilen ýurduna dolanmaga mejbur edýär. Sebäbi çydap bolmaýar.